Ok, tazwara ur iruḥ ara. Mi asmi iruḥ, yenna-yasen atan ad Sidi Rebbi yenna-yasen atan ad snegreɣ tamdint-nni. Mi yenna le texte yeqqar dakken ad nɣer beaucoup plus yani brik ad awen-d-nefk cwiya yani deg wawal n Sidi Rebbi

Dagi ara nefhem, nefhem dakken asmi iruḥ Yuna neɣ Jonas, asmi iruḥ ɣer temdint-nni, yenna-yasen atan Sidi Ṛebbi ad iɣḍel lɛiqab fell-awen ad ken-issenger. Ini-k dakken ṣṣḥab n temdint-nni, surtu deg les responsables-nsen, alamma d imeẓyanen, tuben uɣalen-d ɣer Sidi Rebbi. Dɣa Sidi Rebbi yenna-k dakken ur yendem. Le mot yendem mačči lmeɛna-s dakken Sidi Rebbi yettbeddil rray. Mi sebgan-iyi-d belli Sidi Rebbi asma amdan ara d-yuɣal ɣur-s, au contraire, il n'est pas là pour détruire amdan. Sidi Rebbi yefka une autre chance, une inivale,

Akk d mercredi, akk d jeudi. Parce que d yiwet vraiment tedyant fi tḥekku. Tedyant agini ad tnaf deg chapitre 5 n Daniel. Yiwen ugellid mi qqaren Belchatsar. Belchatsar d acu yexdem? Belchatsar yexdem yiwen imensi, yexdem yiwet lḥefla d tameqrant. Deg imensi-agi-nni, iɛreḍ-d merra imeqqranen. Dija Babilun iman yuɣ lḥal ur tesɛi ara tazmert, xaṭer yella d agellid n Babel. Dɣa tessen ccrab, deg wacu i tessen ccrab? Deg zzman n Nabuxadnaṣr, iruḥ ar Yurcalim,

Kra lektiban yiwen ur ten-ifhim. Ala Daniel i ten-id-isfehmen d akken ini-as tettwawezneḍ yerna xfifeḍ deg lmizan. Dɣa Sidi Rebbi xaṭer ur rifen d ayla-s, oke, tebɣam ad tesmesxrem yis-i? Lkisan-nni yellan akken d lɛibad, d lkisan n lɛibada, tebɣam ad tent-terrem i ccṛeɛ. Akkit d ccḍeḥ d zzhu. Dɣa Sidi Rebbi ini-as i Belcatsar. Wadeg iḍ-nni, asif Lufrat yellan d asif is ara d-zegren, ur zmiren ara ad zegren larmi fell-as, dɣa yenna-k d akken ldin-as ukessar, dɣa aman-is akk i truḥen s ukessar, dɣa kecmen-d lɛesker Sina, ass-nni i ifuk leḥkem n Bačatsar, ass-nni i t-nɣan, ass-nni Sirus

خاطر ɣer tagara ur nezmir ara nlɛab akked Sidi Ṛebbi. Deg ubrid-agi-ni, win yeddan Sidi Ṛebbi ilaq ad iddu s wul-is. Xaṭer tetteddu-d tagara, nebɣu-tt neɣ neǧǧi-tt. Ilaq ad nheggi iman-nneɣ i tagara. Ɣef demmag wayagi, ay atmaten at yessetmatin, win yeslan lexbar n lxir, yeḥrez-it deg wul-is, yamen axaṭer ddunit-agi-ni d lfani. Sagi nella azekka ulac-aɣ. Sagi, vraiment, nesɛa, nezmer ad neɛbed Sidi Rebbi, ad neḥmed wa tencekker, mi tella yiwet lḥaǧa i atmaten a tisetmatin, ilaq daymen ad ngardi deg wallaɣ-nneɣ d akken à tout moment, nekk ad d-aseɣ am umukar, ad nheggi iman-nneɣ. iwakken ɣas yusa-d ad aɣ-d-yaf daymen nhegga iman-nneɣ xaṭer nebɣa ad nidir akked Sidi Rebbi. Ssarameɣ d akken d ayen i d awen-d-iggwin lfayda, d ayen ara d awen-yilin d lemɛawna, ussan i d-iteddun daɣen ad yili ussentel ajdid, ad yili antam d ajdid, qqimet-d yid-neɣ iwakken ad tlemdem aṭas n tɣawsiwin. Ǧǧaw nnehla d talwit ɣer tikkelt-nniḍen.